Kakana, lucwa, apwoyowu. Twaa alok ka two dok odwoko atin kare. Neni nongo atamo ni aloko lok okene ento lok ka two pire tek, two korona. Abedo ka penyo dano kacel acel, tye dano mogo ma aloko kedgi. ite nino-ni ibedo nino aryo ineno oto, ibedo nino aryo ineno oto, ma neno social media keken odoko tek, oto keken, latin atitidi, awobi, anyaka, dano ma ladyere, dano ma otegi doko dong tic dong jwi, wel, wel yat. oxygen ot yat opongo oxygen ber peke dano tye ka to ot yat dong komedi penyo kong imi kong million abic kong imi kong million apar ka gigam dano ni wanongo cene ni gikwer dano obedo gang mwaka acel ican wanongo cene ni gikwene dong abedo ka penyo ne ni pingo mono Two dok tye ka nya tutwal. Ci mito mono miyo lok acel waye ni dano tye ka cano lanyut me two. Enoni aye ka ma nongo rac loyo ni. Dano cayo lanyut me two nining? Me acel, hmm? ngato moni ojiro, jiro kan cir, ojiro kuca cir. Ah, man mera pwale wa ringe yo ka moni. apwa meno obuto moyo aryo adek ngeno mo nongo abar wic wiye bare oling kedi oko ba lwii cito wilo panadol mwonyo panadol ojino wiye woko wot ka bango nyero doki ca mo doki dok gin tukke. Ngat mo ocako nongo koyo. Ah, man mere nen calo yamo. Ngat mo tye ka ono. Ono wanaka nen, ono wanaka nen, ono wanaka nen, ono wanaka nen. Ah, we man tani. No jo ma inget yat in wek tako nen kong gini ono marac mada. Dong ono eno ni tye ki gin ma leb mo lwongo ni droplet. ineno okiyoko okiyoko okiyoko okiyoko hmm? ci wan tye ka cano lanyut me two dok bene dano tye ka rupu lanyut me two ki two mukene ngato moni muno jemi lanyut me two malaria en aye dong lanyut me two korona kikome ci in icito ipimo malaria ipe ipimo korona Gin ma dong in dong ipo ni ni a ah, gini dong dok kur do. Do otyeko ticce. Ci ma pinga in ipimo malaria, in inongo koyo tye. Hmm? Temperature ni bege nongo tye lamal. Hmm? Hmm? Ono be tye. Gwok calo be tye. Ngok be tye. Pingo pe in ko ipim corona namba acel. wek gingol loko gijwao ni korona peke ci gingi gin mukene. Eno ena in iceri pimo malaria nyo iceri wilo yat malaria idugo kede gang icako bedo ka munyone pe itye ka gwokke itye mere ka moto dano ata an nongo maracce loyo ki kodi gangi ma wan watye kede ni eni Kono in ipango ot rum aryo, kono ipango ot rum adek, wan angwen, kono wan abic-ci weng wan tye i ot enoni. Ma nyuto jo ma i ot kenyo dong weng in imiyo two woko itgi. Ineno? Eno in ibedo ka cayone ni a man malaria man ko gin ango-ni. Dong in imiyo two woko ki dano ma i ot kenyo weng. Dano ma i ot kenyo eno en waye ni gin pe itye awinyo pud gin mo-ni nongo gucito miyo two ka mukene. odonyo donyo mo en dong kit odonyo kede dong weng bene enu ineno two dong tye ki komwa ci ma litte loyo en aye dano pe tye ka niang wel dano dong po nongo dong gicito i ot yat ba en aye dong in ityeko niang ni dano dong tye ka tam ni oo gini kara orayo ada nen man wa onongo cene kwe oxygen bene pe en aye lok anaka yangi bedo ka dito pire ter ter ni ka two ni odonyo i lobo del col matek adada tyeko dano ni pien jami ma konyo nyonyo ma konyo me tiyo tic ki jino two ki gwoko two ni peke. Eno ni en aye gin oweko ibedo adito tere ni mono ma tye ki macin kany dwong ata gilwor lwor mo ma giwoto tyen acel gidwoko i ot gidwoko tyen acel gidwoko i ot pien gin ngeyo dong ka mukene ma kombeddi cawa ni dong odoko rac en ki two eni hmm? en aye lok ma dano tye ka wotte kwede ni an dong agwereo, an dong agwereo. In gwero ma in igwero-ni ba pe giwaco ni in dong pe inongo two. Gwero ma in igwero-ni konyo in dwoko keru pa two ka ce omaki. Ma nyuto ka onongo myero in iom nongo icat tuko ingok koko ki ngogi magwar mada-ni mogo dong koni bino nyutu. koyo moni manok otyeno tyeno en onongo two tye dong ma nyuto ni in eni in dong idoko mutoka pa two pien in dong kome ribbe pe dong iruko mask pe dong imito wa lwoko cingi ijamu cing dano dong ata ni in dong igwere wa ci ka in ibedo ata gwere ena giwaci dano tye ka nongo yatti two ni eni two ma goyo cama col. goyo ki dule cityle pat kacalo wan onongo wan ongeyo ma wan opwonnye ma wangeyo lok me karette ni ka agoyi ki batting man leb me karette ba batting hooking ki ama gini en aye two ni goyo ki dule cityle eno ni dong manyen man ma tye India ko tye Brazil ko tye nga gini eno ni nongo dong obino kero ne nongo dok pat cito dok celu ola ot komi ni ka mapat in kany aye agwere woko dong an dong wan dong ogwere woko agoyo dong doc me namba aryo woko mede ki gwokke wek imedde ki gwoko dano mukene mede ki gwokke wek pe in idok mutoka pa two, twoni eni woto ki dano twoni pe nino wa wi ni okwanyo okwanyo cubaru odet kede ocito wa pa der ka oringo dugu In aye ma iringo ki Subaru ni in aye itero two. Ineno? Ci lutwa lok eni lok malit. Dano ogwokke ba. Nen ma lacen ca anena nena ki Kampala kita dano odure kede. Hmm? Ci ka in ibedo piny ilwodo dok itamo lutino en ma iwaye dong gikelo ki gangi ma ginongo mukene gitye ki twoni. ma onongo gucung i bas bak kunu dong two dong oketo oo wakwene dong tyen-ni dong me agikkine wamedde wunu ki gwoko ki yubo komwa wek ka dong nongo ni dong dong two tye pe dok onong ma dong wabenge tutwal ineno bed ka mato lemun giko mat en tangawuji gi gi oto mat jami ni eni ka igang dong imur mere dong obedi tamosia En latin munu oringo oringo oringo oringo ni obino mato ko kong dak gut. Ocero tuku tuku dugi mat toko gut. Do dok cam. Neno. Gi mat dong en jim amara ni prut gini eni o gi cam mo o gi cam mo o gi cam mo gi cam. Mu yeme gi nga nga gini eni. Mu chungwa gini. Wek kumu bed ki keru. Pot dek. Pedok lok mo ni cha weng ni o pego o pego o pego. Pot dek gini jim apire tek. Kuman ba, lok ni eni pe lok me nyero ya, pe lok me boko lok, aa labeja giboko lok, aa labeja wudoko to, aweko wu kong kuman, apwoyo, Lubanga mede ki gwokowa.